באשיינט האב איך אריינגעמיט אז יעדע זאך, א בלעטל פאלט נישט אראפ פון בוים אנעם אייבערשטן. נו וואס קומט יעצט די רבי צולייגן? וואס קומט די רבי, וואס נאך קען מען צולייגן? נו. ממש זייער שיין אויסגעפירט אז די בעל שם טוב איז מגלה און די ארי הקדוש איז מגלה און בשם בע ח זענען מגלה שיינע גרויסע זאכן און א מענטש קוקט זיך אן איך בין א פשוטע בחור איך בין א פשוטע אינגערמאן איך פארשטיי נישט קיין זוהר איך פארשטיי נישט קיין ארי הקדוש איך פארשטיי נישט קיין בעל שם טוב איך בין צעבראכן איך בין אראפגעפאלן איך בין אראפגעפאלן איך פאל דורך אין מיינע עבירות איך פאל דורך אין מיינע מיינע אויגן זענען נישט מסודר און מיין קאפ איז נישט מסודר און מיין נאז איז נישט מסודר איך רעג זיך אויף אויף יעדע זאך. דער רבי האט פאר דיר אויכעט א וועג, דער רבי קען פאר דיר אריינשטעלן אז דו זאלסט אויכעט פילן דעם אייבערשטן, דו קענסט אויכעט פילן דעם אייבערשטן, אמאל האט מהרא ש געזאגט ביים שיעור, שמעון בן יוחאי האט אראפ געברענגט די אייבערשטע געפיל וואס טוט זיך אפ אין די וועלט, בעל שם טוב האט אראפ געברענגט די אייבערשטער אויף די ערד, נו וואס טוט דער רבי? דער רבי לייגט אראפ א לייטער פאר מענטשן וואס זענען שוין אריינגעפאלן אונטער דער ערד, אראפגעפאלן אין שאול תחתית, מענטשן וואס, מענטשן מיינט שאול תחתית, ווער ווערט דא פון שאול תחתית? שאול תחתית? וואס איז שאול תחתית? ס'דא מענטשן וואס זענען אין שאול, ווי איז שאול תחתית? איך האב געדאכט עס איז דא אינעווענדיג אין די קאפ. דאס האט נישט צו טון ווי אזוי מען גייט אנגעטון, עס האט נישט צו טון ווי מען וואוינט, עס האט נישט צו טון ווי מען גייט, איך האב געדאכט עס איז נישט, איך דארף נישט פארן אין א פלאץ רחמנא לצלן וואס דארט טוט מען עבירות, א מענטש אז ער טראכט נישט פון די אייבערשטער און ער טראכט פון נארישקייטן און ער טראכט פון זאכן וואס מען טאר נישט טראכטן, איז ער דאך אראפגעפאלן. דער רבי לייגט איר אראפ א לייטער, דער רבי זאגט, קום, רעד צו די אייבישטער, רעד צו די אייבישטער, זאג פאר די אייבישטער וואס גייט אויף דיר דורך. מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס הייסט ווען א מענטש זאגט פאר די אייבישטער, רבונו של עולם, איך וויל אויך זיין א ערליכע איד, איך וויל אויך לערנען, איך וויל אויך דאווענען, איך וויל האבן יראת שמים, ער איז זיך מתוודה פאר די אייבערשטער, ער מאכט ווידוי דברים יעדן טאג, יעדן טאג אפאר מינוט אין טאג, ער טרעפט זיך א פלאץ, איז עס אין בית מדרש, מען דארף נישט קיין וואלד, אבער דא אין קעמפ איז דאך ממש א מחיה, א גאנץ יאר טאקע זענען מיר אין שטאט, ווי איך בין רעד איך צום אייבערשטן, דא אויך ווי איך בין רעד איך צום אייבערשטן, מען שפאצירט זיך אויפן פעלד, מען הייבט אויף די אויגן, מען קוקט אויף די הימל. א מענטש קוקט אויף די הימל באקומט ער יראת שמים, הייבט ער אן טראכטן פונעם אייבערשטן. רבונו של עולם איך וויל אויך זיין א ערליכע איד, רבונו של עולם איך וויל אויך גיין אין שול דאווענען, רבונו של עולם העלף מיך איך זאל דאווענען יעדן טאג שחרית מנחה מעריב, העלף מיך איך זאל זיין נזהר אין אלע מצוות, העלף מיך ארויס איך זאל האבן א געפיל אין דאווענען, איך זאל מיר נישט זיין ביטער אין דאווענען.